Dawtkung le Parthia ka tu le hna nan pu cu ka tar cang ee kan nun hian hiar ahcun pawcawm hau le bawmhsanh hau kan si ko heh cucacun nan sinah bia ka chim venak he ka tu le nan si caah kannih cu bawmhsanh hau kan si timi kha ka chim duh Mah hi kan inn te a si. Kan i lawm tuk.

Hika atu langmi hi anmah tawkmang tein cu si atu ah innleng a ṭhumi hei ti bantuk tual i ummi ti bantuk hi thil sirsan a rak chuak khomi tete an si hna.

Dawt bang te chungkhar ka si ve cuai ku ka si a ti te he cuai ku u upa bik a si tokmang in sung nu u upa bik

Ka u, i oi nu le ka u nih oipa a thi cangmi an hmanthlak te kha a si. Hi fiang tein rak zoh ṭhan u law ti kha ka hun duhmi a si. Oh ta, hin ta dia tu. Khan ta dia cha hau thai thai. Oh, ta khan ta. Ai hon dai. Apa

an pek hna in hin ni caan zongah an i ceu a sermi chungah nan tinh nan ruah ning bantuk in tlamtlinnak kan hmu cahin Pathian zong a min thangṭhat si ko seh. Hi ka fanu te le parnu cuainu he zong nan hmet lio tein hawi le kom te nan si. Nihin ni tiang zongah Tidang ramdang zong ah Bawipa nih an hram an hruai hna i khuakhat laikhat te khua nan sak ti nan tuk tikah hin nan nunsung vialte u le nau suakpi bantuk tein nan i do lai, nan i sia lai. A tho nan aya ai ṭi, a nam nan aya ai ṭi, nan i do nan i sia lai. Cu lawng hi ka lei ah na pi le na pu zong nanmah hna he kan in bausan ko hna i Pathian tu nih na nunlang an ram na thluachuahnak an pe hna seh law macun macu kaa hmun na ram nan um tikah kei na pi nih saduhthahnak ka ngeihmi cu Pathian dawtnak in innchungkhar khar a derhmi nan si khawh nakhnga him he a pakhatnak ah ka duh. Macun pa ceu le ṭhucuai nan si zongah nan nunrawng nih ka thlacamnak he zeidang si loin innchungkhar khar nan derhnak ah Pathian ṭihzah bu le upat bu in innchungkhar khar a derh khomi nan si khawh nakhnga himi he nan nun i thlacamnak kan ngaihpiak zungzalmi hna si i innchungkhar khar thlacamnak te nan rak ngeih lo zongah nihin ni thap te hin innchungkhar khar thlacamnak te zong nan rak derh lai timi he biacah kan duh hna i

Macah cu kha kan ni deuh. He he he par na kal hnu te nan kal hnu a chuak bi te kha si a hniang bik van car cin chu si he me he rak zang me he hniang bik te me he nan kal hlan e ngak sia te rak sin mi un thu par kha si atu jo he a hong upa tak ve chan he me he he a peng si he na pu he he na pi na pi hranhring na pi si ṭha thiang ten rak kan zah u Cei dong ka te he atang ina khan te si ama te lang i chang hi i tu te dong hau met bom ama te lang ha si ka te he atang ina si

kan tikah nangmah thawng sak le kan ceu kai pum te te lawng si tak hin zei min he aka vai sai si si thang ti lo we men thal tha te ko ko we nun ka to ko ma

Kan caan kan kaa chap hlan ah program design kan ka ṭhawn dih tik cun kan caan hi kan kal thluahmah lai i ka thiang kun dun lai Pathian nih a ka lomi cu ka khamh hna lai i a ka hngalmi cu ka huhphenh hna lai an ka auh tikah ka leh hna lai i hanglang in tikah ka umpi hna lai ka chuah hna lai i ka upat hna lai. Laksawng ah nuisa ka pek hna lai i ka khamh hrimhrim hna lai, a ti. Tiah kan rel i Bawipa i thluachuah na kan pek cio ko seh. Tutan ah kan chiapa nih thla kan cam ko seh lai. Thla kan cam hna lai. Hallelujah kan daw biktu kan Pathian Bawipa Jesuh hmasabik kan min thangthat si ko seh. Nihin ni caan hi Bawipa nangmah nih na kan serpiakmi ni caan sunglawi asi. Abik in Bawipa kan Pathian dawtnak in na fonh tonmi hna na salpa dawt kung le na salnu parthlia hna Bawipa kan Pathian nihin ni caan ah khua lei ah a ummi hna nu le pa le sawhlawh cingla rialchan hna nih Bawipa hmailei ah an khuasak tin tuk nak ding caah thluachuah an hmuh khawh nak hnga ding caah tuchun caan ah Bawipa kan Pathian Hika sawhlawhcingla rualchan le khua le rammi hna sawm in le Bawipa kan Pathian na salle hna nangmah rian thiang ṭuantu hna sawm in hika hmun te ah hin an ca thluachuaham dingin thlacamnak caan ṭha hna na kan pek ca hin kan Pathian Jesuh Khrih na min thiang kan thangṭhat ko. Cu nunnak kan tik cu kan caan kan sining kan zeizong vialte na kut cungah kan in chan kan Bawipa Jesuh na min thiang cungah thla kan cam kan Pathian. Amen.

Zeithil thum dah si? Bawipa a le thiang kan cakmi Bawipa Pathian a kan tihterter. Mah hla te hi kan i tung ran khi thlitamnak caan paoh ma kai tho i a theo khat na an thiam lo i a poi taktak mi khi thlitamnak timi kha khi hi ti tan ah Pa lei in thlacam cah ding siseh, a thim lai si dih in nu lei nih um peh tuah te lai si dih in law kan hling kan fanau hin kan ngai ta lai. Vialte pumhnak chungah rami vialte hmasabik ah nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Kan Pathian, kan Bawipa Jesuh Khrih sin thluachuahnak an pe cio ko hna seh. Amen.

lunglawm tein in kan tet i thlan in kan campiak i a kan um tuk hringhran i hi kan fale hi minung nih minung kan hong si tikah hin zeitin kan um lai zeiti hin kan caan kan hmang lai ti kan hun hngalh lo lio ah taklawng tein kan hong chuah ko lio ah hin Pathian nih a kan zaangfah ei awk din awk a kan pek i tar Cak tein tlamtling tein Pathian nih hin a kan hun umter i kei ca hoi hna cun lawmhnak tampi chim cawk bang cu ka ngei. Hi hi kan hmuhmi hna zong hi minung nih kan ṭuan i kan i zuam len caah kan hmuh khawhmi hna an si lo. Pathian nih khua a rak khan i Pathian nih a kan dawt tuk ruangah laksawng a kan pekmi hna an si ko. Hi Jesuh cu lawmhnak bia kha chim cawk lo Pathian cungah hin kan ngei. Zeizong vialte ngeitu cu Pathian a si ko. zeidang kha chim awk hlei kha a um lo i nannih vialte zong nih hi innchungkhar khar nutkung le parthli nih an biakmi innchungkhar khar thluachuahnak an hmuhnak dingah thla a kan campiaktu kan patrol le hikai a rami vialte nan Pathian nih thluachuahnak an pe hna seh law dong lo tein thla campiak ko zungzal ko hna timi kha kan van chawm hna i hihin thil pakhat te kan ṭhehmi cu laksawng dawt kung le patphia nih laksawng pek awk hmete an rak tuahmi um ve mahkate kha an u nih an peknak caan siseh aa laksawng pek lawng si loin lunglawmhnak bia tlawmpal te an biachak ka duhmi cu aa hika hin aa dotkung le patlia nihin pathian sin thlusuah halmi ni sunglawi ah hin pathian nih caan sunglawi le caan rem caan ṭha kan ser piak lawng hmanh si loin cu kan caah ni sung hlei a si tiah hika hin nan ule nih kan hmuhmi kan i lawmh bikmi cu aa Malay zong ah a rak um i nan kan hlan ah nan rak hngalh cang lai Hika hin ai ve kan pastor pa Reverend Than Chum zong Bawi Parian Thiang nan ca thlusuh hal dingah hika hmun te a kan rak phan ti ko mi te hi nan mah zong ilu khot te nan rak hmu te ko lai nan cu asina hin lunglawmh na kan kan langhter zeica ti a caan tampi lakah Hakha in lamhar in nihni a kan rat ti kho ca hin a cung a kan lawm ti kha van chim si kan duh

Mah lunglawmhnak tlawmpal tikah honneh chap kan ti kha van chim ta ka duh i nanmah nih nan rak tuahmi te ka i ka hin chimtaak ve taak te a si lo zongah zeisi zongah tiah nan langhtermi te nan rak song te kha keimah nih Hmunpeknak le cohlannak a dangdang i vei chim loin khakha kha kan han ngaihter lai ti kha van chim dah ka duhmi si. Hi zaangfah tein a zei si zong a tluktak lo te si zongah dawt kung le parthiai laksawng te hi a co tingtu nih lunglawm tein bawi pemin nan kan copiak hna nak hna ding caah bawi Khrih min in kan sawm hna ya man se bik ti hin hi ka hin lam hla pi in a kan rat nomi Rev. Thanchung laksawng hmete in sermi la dingah biapi in kan sawm i keimah nih kan pek ko lai i si zong kan rak ngaithiam ko ti kha kan so ta kawi le amaw le tete laksawng kan pek na si lai i kan um lomi zong um lai i chungkhor khar in nan lak pian hlan dingah kan kan sawm hna tin thluai amaw si Kha tukrung atuala dingmi hi kanpi te a maw si lai hi ka ṭha tein na rak zoh lai. Amen. Ka han si ceu, a bawi.

kan Pathian a ti minung nih kan ceih a hanmi si ko hmanhsehlaw mi le caan ṭha tein kan kan phaktaktu le tlamtling tein hika hmun ah mi nunchun zong kan phaktaktu kan Pathian a hmasa bik ah a min thangṭhat si ko seh. Hika hmun ah Pathian le dawt kung Lairam ceu le nau le thlusuah hal piaktu dingah hranhring in siseh, Hakha hranhring in siseh, Fiarti, Hakha ummi siseh, kunu pa vialte nan cungah Pathian nih thluachuah an pe ko hna seh ti han chim ta ka duh. I hika kaphnih in chung kapkhat lei chung karkhar nan hun chim cang bantukin hika a rami vialte he parthlia le dawtkung chungkhar khar thluachuah hal piak ah a rami nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei an ca hin kan tuah khawhmi zeihmanh an lo annih cu kan hmuh bal lonak American hmun rak ramdang ti ah khin ummi an si caah khan Hika zong nih hin zeitin kan hei ti khawhpiakmi hna an cah zeihmanh lo. Cucaah cun hika rami vialte nu le pa, u le nau, hawikom dawt vialte Pathian nih thluachuah an pek khawhnak hna ding caah thlacam piak hi an kan bawmpiak hram ko hna ti kha hun chim ka duh. Cun cu lawng si loin a tangmi khua pi le pu, nu le pa, chungkhat cingla rualchan ca vialte zongah thluachuah an kan halpiak chih u ti kha hun chim ṭhan ka duh. Cun hika tang mi zong nih nihin atu voikhat kan i tonnak lawng in za loin tunu kan phanh laimi caan vialte ah atu thawk hin hmunkhat le chungkhat pehtlai kan si hrimhrim ti khan kan umnak ah hmun cio in thlacam piak hi i bawm kho cio hna selaw cuticun kanmah tang mi chunghor khar cio zong dawtnak lungthin tein Pathian tu nih lam kan hruai ko hna seh ti kha kan chim chap ka duh rih. Cun a hlei in hikan thlacam piak le thawngtha hika hin chimtu dingah kan pastor pa Reverend Than Sum zong nihin a kan phak piak ca a cungah lunglawmnak tampi kan ngei Pathian nih a riantuannak cungah lam hruai selaw thlusunak pe hram than ko seh hika a rami vialte kan hngalh balmi hna pakhat hna zong nan um lo kan hmuh thengmi hna nan um lomi tampi nan um caah hika rami vialte nan kut parkthia le dotpung aiawn kan tlaihmi hna nan cung lungnak tampi ka ngei. In kan pa kan lau.

Van le vawlei zeizong vialte cungah a lianngan bikmi kan biakmi kan Bawipa kan Pathian, nihin a kan serpiakmi ni sunglawi hi kan ca a sunglawi tuk hringhran. Bawipa caan rem caan ṭha na kan awnh i a hlei khun in lairem ceu nulepa chungkhar dihlak caah siseh, kaphnih chungkhar caah Bawipa hi bantukin thlacam khawhnak caan ṭha na kan pek caah na min in hmang ṭha ko seh. Kannih kan nunnak hi kan zoh tikah Bawipa zeihmanh lo kan si ko. Bawipa nangmah dah ti lo cun Bawipa vawlei ah hin kan tong kan tham dingmi zong hi an um lo i nangmah dah ti lo cun